Sportuň ortasyndan telewizoryň ilki lampyçkasynyň ýanyna girip aýtdy. Aýal maşgala. Egin-eşik ýok. Bir kişiräk kendir ýüp daňyp öýde. Bäriýem awlap goýdy. Guşaklanany geçi ýaly gelmişdi. Ýok, olam tansmyş, bala.

Bize nädip türkmen yzyna şabräýdiň hüýre hürre Ýolda ýüzüň tile söýenip duran çopan daýaga söýenip duranam gabat gelýä Haýsy tarapa barýaňyz kaman yzyma dara gurre Kaman yzym küje la küje. Indi haýsy tarapa barýanyny özlerem bilenok. Ýylyň çägi indi ýyl. Ine, goşgumy diýmişiňaly ullakan urşulýan tamam tapypdyrlar. Gündogandan gün äşin çag uruşýarlar. Hym, it eýesin, pişik ýekesin sananok. Wezir patyşaň ýüzüne garaşaýyn edip ýörmüş. Patyşa bulary hem telehabarçyny kowalap ýörmüş. Deputat bile deputat, eldepeýer bile eldepeýer. Bular ganjaşyp durdy. Hudaý saklasin, Žirnowskiý diýip bir zatlary bar. Saçyň eline düşsün şunsy üýtgedýär. Gadagasy bolaýyn-da, ha? Ýok, Magtymjan, ylalaşýan. Gowy kino görkezýär, Nur kaka diýýär, gowja kino görkezýär-ä diýýär. Görkezýär, ýöne o kinony görüp bolunçaň burnumdan ýitli gan gelýär. Ýöne gülüň aýtsyn.

Reklamy pauz. Anam, şu şahy görkezýän zat. O görkezýän zadyň türkmençe adam ýok, türkmene gerek zadam ýok. Eger geçgin garyp bolsa gutarmazmaý bu. Niçe iýdiň şo-şony? Ir bilen aç.

Ala ýene oturan ýeriňde ok ýesen nirden aldyň? Ýok, hemişe diýýän-ä. Şu biziň türkmenimizem diş tutar köpelmäkä. Dişi baka, öňki ýodda. Dişi baka, dişi agyrsa, şolar ýaly ak haltaň içine pagta dykyp, onam gyzgyn peçe gyzdyryp, Aglaýan dişine ýapar doly, şol pampahtiýan ak haltaň dişe ýapylýan näme? Ýok. Ýok ene. Ol dişe ýapylanok. Baň. Ol niä ýapylýar?

Bä! Olar tiz ondan aşak düýn aýak çekýär. Ene, bagyşla welin, bir kruk geçipsiň. Sen hiç ýeriňe-de ýaplanma. Bir. Ikinjiden men-ä şony aýtmaga utanýan. A näme?

Dyn aýdyň. Haýsyny ýapanam bolan iki dünýäň abat bolsun. Orsuň ortagyny ýapana şöhrat bolsun. Türkmen gözüniňki wah. Super programma. Uly kiçi, aýal erkek, ýaşyna jynsyna seretmezden ýyl aýaga çenli türkmeniň telewizoryna boljak programmany ähli türkmen ýatdan bilýär.

Öň pikir edýän daşarda howa sowup dur da kandamal toý bolýanka. Häzir meň sag gapdalym dap. Sag gapdalynam ýigit bile gelin çykar-ow diýenler çetden-ä bagşy berdi. Sag gapdalymda gök türsükli regen çykamanda. Çepimde gyzyl türsükli gun çykamanda. Aý terek, gün terek, reňkiniň tapawudy ýok. Ýyrtyk bolmasa bolýa, iki türjükleň gerek. Mähriban Diýarymyň mähriban türjük gülleri! Ýaryşyň indiki şertine gatnaşmak üçin stoluň üstünde ähli abzallar goýlandyr. Ýaryşa gatnaşjaklar, stoluň üstünden häzir eliňize bir ýumurtga alyň,